Zui ruk reng chu an ni a, tin Senku thla hni an pahnih siam hi a ni nghe nghe. Tin, thlan hmel hmang chu dik lo deuhin Yaziriha chuan Taiju hnenah chuan, Senku hian kan tan eng emaw tak a hnuchhia ni ngei ngei ang, a ti a. Mahse, ani chuan, Enthlak an ni tih chu hre thawi deuhin kan fimkhur hle a ngai ang, a ti zui a. Thil inphum chu Taiju chuan la chhuakin, Phone a ni tih an hriat veleh a ruk thei ang berin Senku chu an call nghal a. Senku aw an hriat rual chuan an lawm lutuk chu an pahnih chuan an tap a, thil dang pawh sawi hlei thei lo chuan Senku, Senku tih ringaw chu a sawi a, a hnuah phei chuan keimah hi Senku ka nih hi a ti hial a. Senku chuan thluakah leh keimah lawm Senku a lo ti ve a. An khaw chief lui Kohaku pa pawh chuan an thawm chu lo hre ve in, Eheu, phone chu a va tha ve, hmun hla tak ami pawh fiah takin a inbiak thei ni maw? He thil hi a tha hle mai, science hi thil ropui tak a ni hi, tiin a rawn sawi ve a. Taizu te enthatu hmeichhia hi Nicky niin, ani chuan eng vangin nge maw an ṭah vak le, a hming lamin vawiin hi a thih cham nge ni a lo ti ve nuah nuah a. Khrome te pathum pawh lo lang ve leh in, an ni chu hnim karah an bi ru a, Bakma chuan hetia tawm reng hi ka ning tawh lutuk, han kal ila han ching fel teh ang u tiin a ding ta ur ur a. Chrome leh Asagiri chuan beng daih chu an tum a, Asagiri chuan an mahni ve mek tu chu thal kah thiam tak leh hriatna tha tak nei ni a, chutianga awlsama tukzalh theih a nih loh tur thu a sawi a. Vawi leh khata tlanchhiat emaw ama lam pan kan tum a nih chuan min rawn thil chat a ni mai, a ti zui a. Magma chuan, Tih dan tur tha deuh ka hria tiin a ngaihdana a rawn sawi a, Chrome nen hianin kan tlan chhuak ang a. Tichuan, Chrome hian thalmu chu a dawng ang a, chupa awmna chu ka hre thei ang a, awlsam takin kan tukzalh thei dawn lawm a rawn ti a. Chrome chuan, Engtin a, min thih tih ri tum a ni maw? tiin a lawm lo nasa mai. Magma chuan, Nangmah chiahin ngaihtuah a nih kha, a lo ti sam e ta. Chrome chuan ngaihdan dang neiin battery chu a rawn la chhuak a, chu chu wear in a vet a, a lu leh mawngah chuan in tawh tir in chu chuan wear chu a ti sa dawn a ni. Chrome chuan an hma ah chuan a vawm phei a, chu thil chuan hnim chu ti kang in meikhun a sa tak chu a rawn chhuak ta a, Chrome leh magma chu thal kap tu awmna lamah chuan an tlan vat a, Asagiri erawh Senku nen plan an lo neih tawh avangin khaw lamah a haw ngei ngei a ngai a, Taiju leh Yaziriha pawn Senku thu rawn angin an mahni enthlatu Nikki chu an vaw bia a. Senku lam pawn an tape record phone nena thlunzawm theih awlsam taka play na tur chu an lo siam zo chiah a. Mahse a awm chu nuam bik chiah lo, Chroma te chanchin engmah a hriat loh vang a ni. Mahse a hnu lawkah Asagiri chu chau tak hian a rawn thleng a. Nikki chuan nangmahni entthla tura tih ka ni a, engmah thil dang sawi buai tum reng reng suh u, a tawk viau e a rawn ti nghal a. Taiju chuan a sawi tur chu a sawi tlang a, Nicky pawh chuan a rawn hnek vak a, mahse Taiju chu a tlu duh bik lo. Taiju chuan a sawi zawh hma chu a sawi lui a, Nicky pawh chuan kut chu a thlak ve zel. Phone awmnaah chuan hruai pheiin Senkute chu an call leh a, chutah Asagiri chuan Lily-a aw ang takin Nicky-te chu a rawn pe vel a. An lo sawi lawk tawh ang khan America a awm anga insawiin Japan chu chhanchhuah an tum mek thu an rawn sawi a. Senkute daw sawi chu Yajiraha a pawn a tak tak ni se aw a lo ti rilru ve a. Nikki hi Lilian ngaisang em em tu mai hi a lo ni a, chuvangin a chanchin pawh a lo hre ve nual a. Lilian i nih tak tak chuan zawn a ka nei e tiin Senkute chu a pe a. A zawhna hmasa tan i hla copy nei zat min hrilh rawh a han ti a. Asagiri chuan Senku bulah chuan duhthlang tur pathum kan nei e, pakhatna, Lilian chuan a hriatna a hlauh then a, pahnihna, khang hunte kha a rei tawh em avangin engmah a hre tawh lo, pathumna, chutiang han inzawh te chu a. Senku chuan, Aih, palihna kan thlang ang tiin a thluak thatna chu a han hmang a. Hetiang thil han chhut chhuah tih velah hi chuan a ngaihtuah a awm lo ve bawk a. Senku chuan rei lo te a, Lilian hla copy neih zat chu a chhut chhuak a. Senku chuan million sawmnga tiin Asagiri pawh chuan Nikki hnenah million sawmnga tiin a sawi ve nghal a. Vanei thlak takin Senku chuanin a lo chhut dik a, a pahnihna atan Lilian sang zawng leh a taksa hlai zawng te chu a zawt a. Hei hi chu Senku in tlemin a hlauthawng ve deuh. A chhut thei nachhan pawh a hmain a pa hian Lilian te nen an thlalak chu a rawn thawn a, a pa size hi a hre chiang em em a, chuta tang chuan Lilian hi a teh chhawng leh a ni. Chu thil pawh chu a dik leh a, mahse Nicky chuanin, Lilian i ni lo, a chhan chu mi lar tak a ni a, khatiang mai mai khanin min be dawn lo tiin a chhang ta daih a. Senku te chuan thil dang a chhang ta lo chuan Lilian zai chu an play a, anmahni chu an ngawi tawp a. Taiju leh Yaziriha pawn music mawi tak an han hriat leh chuan an meng phawk zawk a, Nicky phei chu a tui ral chiang kher mai. A zai zawh meuh chuan Nicky chu tap zawih zawihin Senku te hnenah chuan a nih tape record dang in siam chhuak thei ngim tiin a zawt a. Asagiri chuan a hnung atangin aw tiraw aw tiraw a lo ti a. Mahse Senku chuan, Thil theih lo tawp a ni, mahse hei hi ka tiam thei che, a record na hnung ber kan neih hi Science thiamna hmangin kan vawng tha tlat ang, a ti a. Nikki pawh chuan Senku te lamah chuan beisei tur a awm tih hriain anmahni chu misual an ni lo tih a hre bawk a, chuvangin an pawl ah chuan a inpe ta a. Chrome leh magma pawh an lo la tlan chhuak thei bik lo a, tin anmahni veh mektu Ukiyo pawh a awmna an hre bik lo a ni. Taizu te chuan he thil chu a play nawn tawh chi lo ang, a chhan chu Ukyo-i in a rawn hre pal a nih vaih chuanin engkim a buai dawn nia an ti ve a. Lehlamah Ukyo chuan a thalmu chu a lo thlah a, Chrome kap karah tak chuanin a fuh a, Chrome bul velah chuanin thalmu chu a bur fer fur a, mahse amah chu pakhat mahin a fuh lo a. Chrome chuan ehehe ka la thi miah lo a nia a ti a, Magma chuan a nih kha kha i la tawng zuah zuah alawm tiin a tlan chhuak nghal a. U Keo ni ngei a a ring chu a va chek vak a, mahse chu chu thing ding lek hi a lo ni a. Chrome chuan thal mu kal dan leh a bul vela a bur dan a ngaihtuah chuan a van neih vang ni loin U Keo chuan amah chu a that duh loh a ni tih chu a hre chhuak a. Nung chung ngeiin an duh tih inhria in amah chu a inpe ta a. Magma chuan, Khawnge Chrome hi a awm daih leh tia zawng laiin Ikueo in an hmunpui lamah a lo hruai lai chu a hmu a. Chrome lah chu a la thaw veng em em zui a, Ikueo pawn Chrome chu a tlan chhuak dawn lo a ni tih a hriat hnu chuan phuar kher chu tu la ti lo a. Chrome chu Tisukasa awmnaah chuan hruai luh a ni a. Tisukasa chuan, Senku nen an inthian leh thian loh chu a zawt a. Chrome chuan huai takin, Thian tih piah lam kan ni, thian mah mah tih chuan a chhang a. Chuan kei hi Chrome ka ni a, Ishigami khua atanga rawn kal ka ni a ti zui bawk a. Magma pawn khua lo thleng tawhin a thiante hnenah chuan Chrome chanchin chu a hrilh ve a. Kohaku thinrim lutuk chu Tisukasate awmna lamah chuan a tlan nghal a. Senku chuan, Nang kei te kha rawn haw nghal rawh tiin a au a. Senku chuan a flag chu rawn veiin, Anni ho chu Chrome chhan chhuak turin a khaw pumin an thawk chhuak dawn a ni. Chumi atan an hman rawmawm bawh tur ang te chu an la khawm a. Ginro chuanin, A hlauhawm e, keichu hetah hian ka lo awm mai ang, a ti vel khang lang a. Senku leh Kohaku chuan a pawi reng reng lo, Khua hi tisuka sa pawl ten lo bei leh thut se, nang i awm chuan a thlamuan thlak deuh lawm an ti a. Ginro chuan, Dam leh tlang khatah, thi leh rum khatah kan ti ang chu le, a lo ti leh daih a. Mahse Senku chu hmanraw tlem leh mihring tlem nen chuan kal chu tum hauh lo. Khawm chhan chhuak tur chuanin, Thil tha tak an mamawh tih hriaiin ani chuan motor siam a tum dawn a ni. Senku chuan phur tak maiin a han ziak vel a, an thil mamawh tur ang te chu a ziak zel bawk a. An thil mamawh zingah Khawizu chu a tel avangin Gindro, Kindro leh Asagiri chu an vanduai fal hle. Tunah chuan an khawl hian mihring chakna hmang tawh loin tui chakna a hmang tawh tih kan hriat kha. Chuvangin anni chuan thil engkim chu an neih sa vangin thiltih zung zung chu a awlsam sawt hle a. Tun tum an thil siam tur chu thir leh dar hmang tam a ngai vangin a hmaa an thuk lo siam tawh te pawh chu an rawh tui leh a ngai a. Tuna an motor siam tur hi petrol leh diesel hmang a ni lo a, mei leh tui hmanga tih kal chawp tur a ni a, Senku chuan a awlsam thei ang bera siam a tum dawn a ni. Gear pakhat chauh hmangin an siam dawn a, chak tak erawh a ni chuang lo vang. Senku ten thil an siam lai chuan Kohaku chuan, Mahse Chrome hi, mahse Chrome hi vawi hnih ngawt chu a rawn ti a. Ginro pawhin, Kha, a sawi leh tawh nia a rawn ti ve a. A sawi awmzia chu Chrome chhan chhuahna tur an siam chung chungah Chrome chu Tisukasa-te chuan lo that daih si se a tihna a ni. Tisuka sa chuan Chrome chu eng vanga lo kal nge i nih tiin a zawt a, a ni erawh chuan chhang chu tum lo bur. Tisuka sa hei hi hrerawh, Science hi thil tangkai lo a ni lo a nia tiin a chhang ta daih a. Khang mai alh rawng thlak thei te kha a han tih chuan an ni ho chu an bo deuh hu a. Yoga chuan Chrome chu lengkirah khaiin i lo kal chhan chu kan zawt nawn leng che, nge hetah hian peithlak i duh zawk a ti a. Tisuka sa chuan Chrome, Science hi ka hnar reng reng lo, Keini lam pawn science te chu kan hmang ve reng alawm. Tunhma pawhin science tangkaizia leh a thatzia te chu a hrechiangtu ka ni lawm i hriat bak hian a ti a. Mahse Chrome chuan engmah chu sawi i tum chuang lo a, chuvangin Yoga chuan Chrome chu lengkirah chuanin a thlak ta a. Mahse tlak thui hma chuan Tsuchikasa chuan Ukiyo chu Chrome chu a chhan tir leh a. Suka sa pawn a bula thing lianpui chu phawiin khlawm tlakna tura tak chuanin a zuk khawh a, a thi hmain khupa khu a rilru kan thlaksak ngei ngei tur a ni a ti zui a. Yoga chuan i kyo hnenah chuan khawilai hmunah nge i vaw hmuh tiin a zawt a, khlawm chuan a lo hlauthawng lutuk, an hmuhna hmun a sawi a nih veih chuan engkim chu a buai vek dawn si a. Mahse a ring loh tak maiin i Kyo chuan, Puk awmna bul velah khan ka hmu a, kha tui ril kha, lak a tum a ni maithei a ni, aa ti ta daih a. Chrome mak ti lutuk chu a meng phawk nasa ngei mai le, he pa hi tu nge ni ta ang, ti suka sa te lam ni tak tak si lo, Senkut te lam ni tak tak bawk si lo. Science Kingdom lama Senkut te pawn an hmanraw pawimawh tur ang te chu hlawhtling taka lo siam zo in chungte chu an remkhawm a, an ni ho chuan steam engine chu an siam puitling thei ta a ni. An remkhawm zawh hnu chuan chu thil chu tinungin an han tlantir vel a, Rin ai chuan hna chu a thawk tha a. Tunah chuan an ni ho chu Chrome chhan chhuak tur chuan an inpei ta khawp mai. An Steam engine chu kawngah chuan tlantirin a chhiatna lai leh dik lo lai engmah pawh chu a awm lo a. Kan video lehah chuan Tisukasa te lalram an dilute tawh ngei ang.